Kombedce ni Bosmik odugu gang, awinyo malit ka wun ki komwa aye wukwanyo dwon Bosmik ka wumiyo obolo mone, lamone pa Bosmik. Wukwanyo dwon Bosmik wumiyo obolo lamone pa Bosmik, ka dong pe ere kede wakke kede. Watye ki lurem maber, watye ki lurem maraco. Lurem maraco tye. Lakol lurem moni ma tye calo Judas mucato Yecu-ni. gitye i ada wun wutimme ni wumaro ngat moni kare ma watye woko latinwa yo latinwa latinwa do ei kono ngo boss mic luremi pingnye weng gimari mukene tye ma gidegi ento ki pud giteni ni gimari mukene gin aye giyito adada ento ki pud giteni ni gimari mukene gin aye lulok i kom maraco adada. en gipritteni ni kimari, dong rem mabeco tye, maracone dong tye i ngeti. Mi tingo dwon boss mig ningone bot lamonene. Un boss mig ineno be example ineno kare me kwir. Watye ki kare me dar ki kare me bedo ki yomcwiny, jo mukene pe iye ibed ki yomcwiny. But wun lurem moni ma wutye mere ki plan mapat omyero wunge ni pe wubal neno pa Lubanga maber i kom ngati moni. Bocmik kono wucak neno ludite madongo kit ma gibedo akwo kwede i lebol pa bocmik-ki. En oneno mere boss ming neno me tuku tuku ni. Onen history pa ludyere madongo, history pa ladit lobo kit ocako kede donyo i ker. Onen kita history pa ladit lobo obedo kede kare ma en donyo i ker. Ci owek tim me miyo miyo kare weng. Watye ki lurem ma gitye calo Judas. ma gitye ka temme ki tekogi ni omyero gicat bot mit. I ada wun wutimme kumeno i kom lawoti. An gire raja pa bot mit mo pe ma an aneno. Ka wun wuneno raja mo i kom bot mitwa, ci wuye ni macalo dano adano bedo ki wicnec ma mege. Dano macalo dano adano oolo i balo ka mo manok pe bedo 100%. but ka onongo obedo bal mo ma bene tye pacent adek keken nyo abic keken ba ci owek ninety nine pa bosmik ocit iyo ma atir ma pe obedo iyo mugomo. Inge kadi in itek calo ngo ka lweny bedo dit twatwal i kumi wangi dong ogoro kadi itek calo ngo ka lweny dugu dwong twatwal i kumi ba toro kero ni mukene gin amyero iti miyo oweko bosmik gubune ma tye pi acholi matek-ki, lwenyo doko dwonge i kome, weko kerone ca mukene dok ko piny, pien wun wulwenyo lweny kato oko. Lweny dong rac twatwal ka wukwanyo dwon ngat mo cwalo bot lamonene, pien lokke ni planu tye dwong ma kato kare wugwokke. Wubed ma wunge ni ka idek ngat moni, wek omedde ki kwone. Ka en bene degi, wuwek in imedde ki kwoni. Wuwek mere ngat man omedde mere ki kwone. Ineno wee? Ngat man omedde mere ki kwone. Ka tye ka cito marac, kit ma dong in idegi dong pe imire itam wek ociti. Wugwokke marac ki timo jami mukene ma nongo cito nyweno wi dano. Ka ngati moni tye ka timo jami maber, Pe icit roc anyimme wek omedde ki timo jami maber-ni. Neno wa, bedo rac twatwal ka in icito roc anyim pa ngat omoni-o. Durem Bosmik ogwokke. Wunge ni Bosmik obedo dano mo marac i ngeyo jami ba. Alkweda, en aye tye cinia, cinia eno ineno en-ni.

Boss mig watuko kwede, boss mig wabedo wa kedgi, boss mig anyira wakwo kedgi kare malac, anyira onongo ngweco, anyira onongo kono ngo, wunge ni dano lokke dok dano dongo ka itye dongo idongo ki adam mapat. Pe en gak ka neno dano ki neno macon ma naka yang nakanaka imito ki yik kwede ki neno acel gupa ki lok neno boss mego anyime lac dok anyime bor lweny eni weng kare biromo ci bene gik.